my country people una welcome back to my channel today ike don come out come give unsolicited advice to pere over the matter wey happen between him and Messi Eke. and also Fina new man wey she post for her im instagram story don cause kasala online and lastly emmanuel from emmanuel ship don come out come announce a particular housemate wey im dey miss so afta madueke um emotionally scam allegedly scam pere um for their relationship and how the thing take everything take spoil Pere no talk anything he just dey dey mind him business Mesieke on the other hand she just dey move on with her life na just the fans just dey fight since how many days now so ike na as we all know na di ex of madueke and wen ike dey inside di house ike make mention of say anybody wey be say dey ship make dem take hin own ship as example say di tin if you come outside e go good make you bring brand make you build your own brand instead of shippers brand because di tin go affect you later Ike really throw a lot of light concerning the ship he experienced with Messi Ekein directly for inside the house, but certain people not listening to wetin they talk. So he come come out after he don see the way um, eh, Pere receive insult, everybody receive insult. He come say make he throw his own two cents indirectly. So he come come, he come say is better to be single than to be in an imbalanced relationship don settle for less this year love yourself now read again slowly that mercy and pere relationship na really imbalance because mercy no look like person wey be say go ever suckle up to pere for anything so na real imbalance relationship na two of them dey Well, let's just be looking at the reunion that is coming this year because I know say it e go hot hot hot. If you dey watch this video and you never subscribe, please I beg subscribe, like this video, help me share am and comment under. And I thank you. So few hours ago Emmanuel Imo wey be say be ex lover of um BB Naija first runner up Leko Rose im don come out come um tweet something about missing a woman so People come dey say whether na liquor rose na him don dey miss, this one wey him don dey come out dey come complain about her. For those of una wey no remember wetin happen between liquor rose and Emmanuel, Emmanuel claim for reunion say him no toast liquor rose, as a matter of fact say two of them no dey date um after liquor rose catch am with woman for inside the hotel room for South Africa wey be say dey go. na so di boy deny di girl for national television wey be say di whole matter about di marose come come out say di twenty million wey be say dem contribute for dem shippers money it was all fake dem collect di money knowing say di relationship don spoil according to Liquor she say na Emmanuel tell am say make dem do am like dat so dat dem go collect shippers money so ever since after the reunion two of them dem no dey follow each other on ig dem no dey follow each other on any um social media handle they just dey mind their business emmanuel on the other hand as e come out from the show o im go go face im school come graduate from um a usa university im don do im doctorate for dat side so im just dey um do influencing for different pipo ever since e graduate from dat university so liquorose on di oda hand she no dey do dat her dancing again wit those her um friends now she dey into influencing building hersef di girl really move on from di heart break quick quick and she no even feel bitter she no even act bitter she no come dey drop irrelevant quote or dey shade di guy online she just concentrate on building her sef dat na di strong woman dere so Emmanuel come come out come say still miss her though come put um emoji wey dey sad na so Nigerians di maroon shippers we no know say those ones um if dem dey talk of pipu di number one ship The number one sheep so far wey be sey dem no dey ever gree na Imaro's shippers. Dey come come out, dey come say hope dey o, it's like this guy don dey miss our liquor o, dey come come come start to dey tag am, come dey write, dey come say please marry liquor rose, we the Imaro's are still hoping it can happen. Another one say, another one come ask am, liquor? come close the eye, the next one come say, I think we miss liquor rose, get her back. Another one say two years on and we are we still have hope for Emma Rose. The last one say if my boy is missing someone, so be it. Her misser, Mr. Missy, is missing you. o. I believe say after Liquor Rose, Emmanuel don date other people but I no know. The truth be say Emmanuel really make a big mistake from the way I take see am o. Liquor Rose na very sweet person. She no dey find trouble. If there's one the most decent, Liquor Rose na one of the most decent um bbnaija girls wey don ever come out of big brother she no dey flirt around she no dey misbehave you always see her minding her business online that girl just wetin dem dey say na typical wife material but men sometimes you no go fit really tell wetin dem want imagine person see this kind clean girl finish e talk say two of dem no dey date instead na olosho na him e prefer to follow in as much as i like liquorose a lot and i want her to be happy i nor go advise say make she go back to person like emmanuel emmanuel na red flag of a man um right from time he has always been like that a man fit deny you for national television like that i just hope say if him if na liquorose him dey refer to say he dey miss make she no even think am twice say she wan go back to emmanuel because that him arrow ship make una forget about am honestly for life so um phyna she come out come flaunt a guy with dread wey be say come spark a lot of reactions online una remember na say phyna come out few days ago she say she no go find trouble again say she wan focus on her new movies say she get new movies with like six of them so she talk six projects wey be say she dey work on and she go dey very busy so she no get time to dey fight anybody or to respond to irrelevant tweet so she come come out come post this picture so people come dey look the picture say um whether na yellow swag na she don go kolobi whether na rasta muna whether na um um another person she don see another man people just dey get mixed feeling ever since she post this picture but me i come go for her instagram story come see say the person wey be say she post for there for her instagram story di face of di pesin if you check am dis na di guy if you check dis oda picture you go see di um di pink dread you go see dis na di pesin face na di guy face na im be dat which means na for her shoot wey she go go shoot for movie na im um maybe na even one of di pipu wey be sey dey do di costume whatever wey be sey dey do na im be dat, nor be sey na new boyfriend. But Nigerians, BBN fans, dem nor dey use eye see their fave with man or dem nor dey use eye see another person fave with man, dem go just focus on dat person wey be sey dey do. Investi investigative journalist wey full online dey too much. na so dem come start to drag her o, dis one come say you still won't get any at ten tion, another one say why will you be dying your hair as man words of Phyna, another one say laugh out loud not giving um dis one say dis one say dis one don run go follow rasta man, dis one na razmataz relationship if e didn't dey e didn't dey wahala no too much like dis. make una make una leave Fida una no see dat girl she just dey do all dis things na make people talk na una trouble she dey find since she don talk say once she post anything everybody go hop on am dive am use am dey drag her so she is always happy when dem dey drag her you no fit blame her if Fina no appear for news for one whole day her body no dey rest so dis one na just a way to take appear again for news so make una no take her seriously with that man wey she post una take care una bye